na Mr Postner Psychology. Kwala ka weekend hi ti 23 ta April a ku ri na CD launch ya Psychology leyi a yi endleriwa eThembisa eSipple Kitchen. Ku ve na swinepe leswi u nga avelaniwa hi swona eka swiyenge swa mabulu laha a ku vonaka dlaya nyoka a ri na ntlawa lowuya wa Team Post nakona a va tikomba va tsakile swinene va tikomba va karhi va dya mahinyahinya kun'we ni te loko ni vula leswaku swi hoxekile ku va dlaya nyoka a tikuma a ri eka cd longe ya psychology van'wanyana va vula leswaku ri a swi hoxekangi hi mhakeni ya ku yena a nga holovangi na psychology and a nga holovangi na mr post swi kumeke swi va swi hoxekini hi mhakeni ya ku dlaya nyoka mi nga rivali leswaku ri i membara leyi nga tshembeka swinene eka team xirimana ene album leyi ya psychology a yi lo endleriwa dr joe shirimani mhakeni ya ku tinsimu to tala laya ti va ti karhi ti tseketsela joe shirimani xikan'we na team shirimani hi ku angarhela ende dlaya nyoka i membara ya team shirimani leswi vulaka na yena va n'wi patsa kwalaya swilo leswi a swi fikangi swi va na switandzhaku swa kahle emhakeni ya ku hi siku leri landzelaka mr post u pfuke a tsala eka facebook ya yena a vula leswaku ri loyiwani o ka a nga ri na ntikelo loko ingi a ri na ntikelo a ni ta va ni n'wi sayinile marito malama i marito yo vava loko mo ta ma ku kongomini a ni voni leswaku u nga miyela hi swona swilo leswi swi vi swi hoxekile loko dlaya nyoka a tikuma a karhi a endla vudyelwana kumbe vuxaka na mr post na psychology loko hi languta xiyimo laha xi nga fika kona sweswiwani hi voni dlaya nyoka na yena u tsandzeke ku tikhoma u pfuki na yena a tsala eka facebook a vula leswaku tiplans ta n'wina boti ti nge tirhi me ni dlaya nyoka ntikelo ni na wona ka lava va wu vonaka a hlamula leswi nga vuriwa hi mr post ku va a vula leswaku a nga na ntikelo a tlhela a ya mahlweni dlayanyoka a vula leswaku ri chim xirimani swo tala swi hundzile home is home mistake yi endliwa hi munhu leswi swi hi byela leswaku ri dlaya nyoka wa tisola eka leswi nga humelela eka siku ra ti 23 ta april lembe rona ra 2022 leswi swi nga pfuka swi tsariwa hi master post swi kombisa ku gwajisa eka dlaya nyoka hi yo mhaka na hi dlaya nyoka a nga miyelangi hi swona mara lexi hi xi tivaka i ku mhaka leyi nge heli ntsena Mr Poster a swi tiva leswaku i munhu loyi a rhandzaka beef se hi ku i munhu loyi a rhandzaka beef eka album ya yena December noma kanjhani ri ta va ri ri kona risimu leri nga ta va ri kongomisiwe ka dlaya nyoka loko mo languta ku le ku bifabifiweni ka timembara ta team shirimani dlaya nyoka hi un'wana a landzelaka a nga ta bifiwa hi December ene ni pfumela ku na yena dlaya nyoka a nge miyeli hi swona u ta tlherisela na yena a tseleka beef a tselekela mr post kahlekahle beef exikarhi ka mr post na dlaya nyoka hi loko se yi tselekiwini ya karhi ku byabya naswona yi lo yimela siku na nkarhi leswaku yi phameliwa vaseketeri kumbe valandzeri va vunanga bya xitsonga leswaku va twa leswaku ya dyeka kumbe a yi dyeki ya nandzika kumbexani ya tshama ke leswi hi leswi hi la ta avelana na n'wina namuntlha eka dilolostro channel